Biziň häzirki günlerimizde Wi-Fi tehnologiýasy örän uly orun eýeledi. Wi-Fi routerlerini öndürýän iň iri kompaniýalar bilen bir hatarda, dünýäniň iň ýokary hilli smartfonlaryny öndürýän kompaniýalar bilen birlikde Wi-Fi tehnologiýasynyň goraglylygyny saklamak üçin VPS funksiýasyny döretýärler. Geliň ilki bilen VPS sözüniň nämeligine düşüneliň. VPS sözi gysgaldyrylan söz bolup, ol iňlisçede Wi-Fi Protected Setup diýmegi aňlatýar. Ýagny türkmençä geçirsek, Wi-Fi-i ygtybarly gurnamak diýmegi aňlatýar. VPS-iň nämeligine düşünen bolsaňyz, geliň onda biz asyl temamyza geçeliň. Biziň asyl temamyz VPS funksiýasynyň üsti bilen öz telefonymyzy ýa-da kompýuterimizi Wi-Fi routeryny parolsyz birikdirmek. Munuň üçin bize telefon ýa-da kompýuter bilen Wi-Fi router gerek bolup durýar. Eger-de siziň Wi-Fi routeryňyz TP-Link firmasyndan bolsa, onda arkasyna seretseňiz, ol ýerde iki sany garaja knopka bardyr. Ol knopkalaryň birisi Wi-Fi, beýlekisi bolsa VPS knopkasydyr. Bize bu knopkalaryň içinden diňe VPS knopkasy gerek. Eger-de siziň Wi-Fi routeryňyz TP-Link däl-de, D-Link firmasyndan bolsa,

Wi-Fi ýerine gelýäris we wideodaky görkezilişi ýaly etmeli. Ine dostlar görşüňiz ýaly biziň telefonymyz Wi-Fi-a birikdirilen. Men ony ine pozdum we soňra routerymdan VPS knopkasyny işletdim. VPS knopkasyny işledemden soňra telefondan Dopollnenie funksiýasyna barýan we bul ýerden knopka VPS diýen knopkasynyň üstüne basýan we iki sekunt garaşýan. Eger-de biziň Wi-Fi routerimiziň VPS knopkasy çyndan hem iş edilen bolsa, onda biziň telefonymyz VPS knopkasynyň üsti bilen Wi-Fi routeryna parolsyz birikýär. Ynha dostlar, özüňiziň hem görşüňiz ýaly, biz öz telefonymyzy Wi-Fi routeryna VPS knopkasynyň üsti bilen parolsyz birikdirdik. Ynha dostlar şunuň ýaly görnüşde Wi-Fi-a parolsyz birigip bilersiňiz. Men size şul ýerde bir zady ýatlatýan, eger-de VPS knopkasyny ulanyp bolanyňyzdan soňra, hökmany suratda ony öçürmekligi siz unutmaň. Eger-de siz öçürmedik ýagdaýyňyzda siziň goňşyňyz ýa-da köçedäki adamlar hem siziň Wi-Fi-ňyza parolsyz birigip bilerler we adyňyza minus getirmekleri mümkin. We men şuny size ýene bir gezek ýatlatýan, ulanyp bolanyňyzdan soňra hökmany suratda VPS knopkasyny öçüriň. Ynha biziň şu günki wideomyz şol ýerde tamamlanýar. Eger-de wideony halan bolsaňyz laýk basyň, halamadyk bolsaňyz bolsa dizlaýk basyň. Kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz hem hökmany suratda kanalymyza agza boluň we täze wideolary sypdyrmazlyk üçin jaňjaryş knopkasyny basmagy unutmaň. Eger-de soraglaryňyz bar bolsa ýa-da düşünmedik ýerleriňiz bar bolsa, Kommentariýada sorap bilersiňiz, men size hökman jogap ýazaryn. We indiki wideoda sizler bilen görüşýänçäk, häzirlikçe sag boluň!